Mago to koro iwe- iwero nang'o ma nyaka ni chak wer awera gokinyi ka Wer nyaka wer, ya. Koro in wer ma- madonjo mana in mamit. jokwaya gie un udhiera un jokwaya gie
Koro idu- iwacho nang'o? in ing'e ni dhiera nyawagire ok ni ibed e dhako mariap riap ise mondo i- ibed e dhako mariap riap ok ibed abeda ni in Piny sate korkoru, yawa, Piny korkoru.
Idwa mondo. ok ni kor koru nyawagire wache winja winja chika chika iti ni sami nena wuoyo kodi ni Ibedo dhako mong'e ni chuore chamo ang'o, to ibedo dhako mong'e ni be chuore ni nitie Oti kaka dalane. olwokore.
Kwebe ni ka. Itony, jatich ruoth obiro machiegni. Achiewo kwebe ni dalani.
Jatich ruoth Maber oyawore.
oyawore ahinya.
Untie. Wantie maber. Nyasaye wacho ni kama thagruok nitiere emi ore jotichni abiro e die dalani okinyi ni Nyasaye we mondo akelie kwe. Amosou kendo ni oyawore. Oyawore ahinya jatich Ruoth. Awinjo wach kama ne antie e kanisa kalemo, Eh. tawinjo ka nitiere chandruok ma un godo emomiyo amonjou e dalani okinyi, kik udhier koda. Ikona ang'o?
Iwinjo ang'owa? Erokamano Nyasaye. Awinjo wach. Iwacho ni nitie kuonde moko ma lit to ok chwe remo. Jotich ruodhgi tinde wabedo kodi ka tang'. Akoni eche ne nyawa gire ling' ane sama awuoyo dhakoni. We bedo dhako ma lemlem, dhogi lemlem ka apoth nade. Jatich Ruoth itemo wacho kamoro ni iyudo ka wan gi thagruok e dakwa. Agombo mana ng'eyo. Kanyo ler. tiwacho adieri.
Erokamano. But gima dwaro ng'eyo iri ni ileme kanisa mane, tileme din mane, to en roho nie chunyi ma style machalo nang'o? Erokamano.
Wan gi minodi e kanisa kendo e riwruok. Mm. En nyarombona e Eh. kanisa na malendo. Ma e nyarombo. Mano dhok machielo ma watiyo godo kama wantie ei kanisa. Eh, Wan gi pasta, wan nyaka gi nyirombe. Ling' Koro ma ane. achiel kuom nyarombo.
Ling' ane nyawagire.
Ling' ane pasta. Erokamano. Nyawagire in nyarombo. Eh, In achiel kuom nyirombe ma kanisa. eh. E in e joma ikwayo. Ikwau nyaka jadi ruoth. Erokamano. Ukwayogi nyaka karang'o?
Ikwayogi Nyaka kata ka chieng' kwath Yesu ne ling' duogi. ane, ling' ane ane ma wuoyo wuoyi matin. Erokamano. A Yesu to pod ibiro duogo. Sama ineno ni ikwaye nyaka e dhoda, ikwaye nyaka e dhoda. Ne apenji nyawa gire ling' sama wuoyo. Awinjo ka Jadi Amen.
ruoth kwayi nyaka e dhoda, ikwayi Koro nyaka e obiro- dhoda. kobiro lema one chandruok man Nyisa jatij ruodhni kaka en. Kilerona maber to abiro yie adhi mos. Alelo to amuol ga. Obiro lemo na e oda, obiro lemo. Mm. Eh. Kwani ja jalembwa kobiro kosa ni kanye? Kanyo ok Nyagi iwacho maber.
anyalo wuoye kodi matin nikech Eh. jaduong' dhi maya roho awinjo ka giseringo. Wa- Wachore kae wawuo matin. An ema mayi ro.
An an ni an ema mayo ji ro. Koro ni wacho nang'o? Erokamano.
Awinjo ka chwori nowuoyo ma Awinjo ka Ng'eni jaduong' cha Roho pa- dwatich. pa- pache ma sani onge malong'o. Oh. Pa- Pache sani onge To dak iseluonga mondo mi abi alemne nikech onego wabed kod asekelo ne pastors madhuro asekelo ne kata jolemo modhuro ajuoke erokamano.
pacho ti malong'o Awinjo wachno Emomiyo nabiro kendo aringo matek, to kendo kachako achopo ayudo ka adieri lweny in godo. Jaduong' noketaga gi koko okinyi Ei. kokinyi, odhiambo kodhiambo Mm. maonge kata kwe. Doneno kata kaka tia dhero Tapenjo Yeah. to itimo nang'o plandwa cha? plan cha.
Eh, nikech awinjo ka jaduong' kech ma samoro nyalo kata ma lawa gi arungu Ah, ma- kabiro. Macha wer, macha bolo ma oerigo, macha macha ahinya. Donge ineno ka en- Nyawagi,

agombo ni wabedi ma kopo ni nitiere kaka inyalo yiena mabiga odi okinyi kokinyi Eh. sam, kata sama isedhi tich inyalo yiena mabi amadh chai mo an an arwaki wuoyi matin kopo ni in gi Erokamano. plende mabeyo kama Mm. arwaki e dalana ka kendo sani e manyago gire koro to adwaro nyisi kendo anyis jopiny adwaro nyiso adwaro ni ayang dak iluongo nang'o ipa in pasta to kendo in daktari adwaro ni ayang pasta e oda ka nyawa gire winjo gini gimoro amora ma pasta nyalo dwaro yie imiye gi chuny mang'owa maber. Eh, kata nyalo yang'o chunye mondo mi obed ng'ama ber. Pasta an gima dwa ni konya.
Dhako ni oroma. To dhako ni ohero gima iluongo ni miti. Oroma gi chuo gweng'ni. Dhako mineno ni. Sante one kaka koro o- o- o- o- o- orito wa Nyasaye. O- Loke chunye olokre. Awega nie Koro an kanisa kacha pasta, moberie. pasta an gima dwa ni ibed gi ng'eyo. Dalana ka arwaki, Erokamano. Arwaki dalana ka ibed gi kwe, Mm. gimoro amora manya chandi, away free order ka. To sani iseting'o gini, idwa dhi tich. Adwa mana dhi manyo achiel ariyo adek mwanyalo loso. To sani be iwe ot kanyo mabere bere. Nyawa gire dong' kacha nitie gimoro mogo modong' nodong'. Koka jatich ruoth ochiwo.
Eh, cha cha. Eh, adwa ni ilosne pasta gik mabeyo, ilosne sa- pasta Ok adwa ni pasta ibed denye dalana. An dalana ka ok wadenye. Dog bas, dog ot. dog Ok ot. adog ot. Adog ot timo ang'o sani to ing'e ni joma chuo wamondo dhi tich. Adwa ni pasta olemna. Dhiwa. Pasta leme kata tijena ni Mm. odhiye maber. A Nyasaye ni kodi. Eh. To mana kiyawo chunyi. A kuwacho wach maber kamano to ber. Aonge kod useda wuoyi matin. Erokamano. Dalana ka ondisore bed mondisore. But kuom Nyasaye to an wuoyi maduong'. Oh. Eh. Ah, ber ahinya.
Ichop- Ichop kwe dalana. Ichop ka. ichop gi kwe. Ah, ah, Mm. chopo- ah, chopo Koro aya walere. Eh. Eh, jaduong' no tije tek. Macha were godo macha bolo miwe ni bere bere. To be donyal adier. Onyal macha macha bolo in weri kod. Nyasaye ing'e ni miyowa ga tije mang'eny. Wan wan gi tije mang'eny e pinyni. En tich yalo to gi tich konyo bende miere. Chai moro bende nitiere. Eh, eh, eh, kel mondo seche go eko dong' nosedhi. Koso onyalo duogo? Ah ah. Mach ok duog sani.
Hmm. Ato itedo chai mamit. Ma nitedo king'e ni abiro. Eh, donge momiyo nawe ni godo ma.
Tema nyako. Ing'e ni ma ma emomiyo aheri. Koro rach ma koduogo oyuda ka. Ah, mach ok nyal duogo sani. Hmm? Mach ok nyal. Onja- Onjane. Eh, ing'e ni un tinde tinde nyirombe gi eki pidho pastere maber. Eh, Tapenjo to Nowacho wach kuon moro. Kuon chande bende nitiere around koso mano to wadhi chamo bang'e? Ma cha to en wacham bang'e. Oh, sawa sawa, aneno ka koro piny ber. Ka waserwake e box mong'e maber ni aja tich ruoth to in bende in nyarombo na. Donge kaka to koro ti. nisekone cha ong'eyo. Ma cha kaka nisekono ni in jatich ruoth cha. Mm. Ma cha bolo en ong'eyo ang'eya kamano ni in jatich ruoth. To a, mana gombo ni obi e kanisa cha donge onyalo miyowa tich matek nikech nagombo ni silchwa ni obed abeda to en u- Dongo dhi biro lakini siri marwa en secret. Oh. Eh.
ing'e ni seche moko roho nyalo chika e se- e weche mopogore wating' muma ni kama kata kobiro tipusori idhi ibedo kacha kisechikori ibedo kacha to mumba ni
Ose, ose, ose, wara. Ei, awero wer mamit. Ya to dhoda ni kawuono ang'o matimore? Dhoda ni ji odhi odhi e kure. Olor mana dhot moro gi pata gokinyi sani, goti godhiambo sani e, godhiambo sani e. Abiro gokinyi ni mondo ikony nyari ni. Ratatatatatatatata. Samba ndatata. Reswa. Asanda barata katatatatata. Enda. Erokamano Nyasaye. Erokamano Jehova. Erokamano awinjo ka inyalo tiyo gi nyari. Nasebiro.
Erokamano. Ayie kodi jatich ruoth. Erokamano. Kendo ing'e ni natin to na- ne isemiyo paro mang'eny nosechecha kuodu ka. Oyawore.
Eh, oyawore ahinya. Iseduogo. Aseduogo maber.
Eh. Eh, An bende eh, pod adil gi weche mane wawacho ka. eh, Awinjo ka koro Nyasaye ochopo kama odhi lochonwa. eh. Eh, nikech gitek kendo kata gitek kamano Mm. wabiro locho Ungima maber?
awangima Aneno ambe Je- Jehova orita wuotho maber kaka ni lemo na cha. Ayie ni in pasta mong'e lemo. Nyawa gire. Mani golo gik moko idwa luoko. Oh. Aya. To wiya wil gimoro be nitie kama nyalo
Nie nini kanyo? Nie E tie tie draw, e kabat ka. e tie kabat.
Eh, En ang'o jaoda? chai moro nie tie kabat ka.
To koro ma ikawo jatich wuodwa konyi luoko. Magi e chike muma. Mm. Eh, kiso chopo. Jatich wuodhi na nyisi niya, bed gi kwe dalana ka, bed Erokamano. ma gi thuolo. Dalana ka Erokamano. arwaki. Onge gimoro amora madwa thagi. An e wuon dalani. Awinji.
Nyawa gire kata obed ni wang'e chikore but ang'e ni sani e- ing'a maber. Awinjo wach. Nyawagire, Eh, be jatich ruoth nochamo gimoro? eh, osechiemo. Osechiemo? In ok ine kata yien e Oh. duong' ayie. An awe ni oketi gi kech. Ing'e ni dhako ni ne ndalo machien oketa gi kech. Haya kare. Nyalo keto ng'ato gi- Haya sawa, ang'i ane gima ni ka mondo mi ang'i kaka dhigo mbele. To kawe gini ang' iketnago gimoro matin ka nyawagire. Iwinje kata Eh. kaka ne gimoro timo. Haya, sawa, kare, wacha iwe matin. Haya. Haya. Adwa yweyo. Adwa yweyo. Ama gik madhe. Otiyo talinga linga, Yesu tiyo talinga linga. Obuogo wasiko duto, otiyo talinga linga. Hey,
Eh, jaduong' oduogo mapiyo. ma werigo, Hmm? ma werigo. Oduogo mapiyo manade. Eh, to pot koyudowa. Ah, koro kata ka Kata to Ing'e- idwa nodhi timo ang'o? ing'e ni roho mar nyasaye we tiyo koda ni ni ng'ani samoro dichung' e dhoot ka achak lemo Neno neno ma.
Hmm? Mara wuoyi ma kata gima nodhi timo kuomwa onge. aa Jadier yadhe ma konyi onge. gima- koso
Udhi maber? mantie Oh. Eh, Jatich wuon akoni we bedo maluor dalana ka. Ajaduong' malelo bato ka lelo ir jatich wuon. Alelo mana gi Erokamano. ng'ama kia gik monego tim. Koro gima onego oh. itim, Adwa dhi, adwa dhi e tijenwa ka, aneno ka ogochna ilu kisungu wacho ni emergency. Oh. Eh, Oluonga gimoro emergency wiya nowil go, nok ago dhood kiwacha nyawagie, dhood gedwa cha. eh. Koro chuna ni aring adogi to gigi magi to waketa ne kon. Ket aketa e kom kanyo, adhi kawo atero gi iye kocha. Keto dowuok mapiyo. Anyalo, anyalo biro. Ah, ah. Ma, ma, ma weri godo. Ing'eni wach wacha, secret wacha to pod nitiere. Onyalo change.
Secret wacha, Mm. wacha to pod nitie ma wan mwa- Nyamogi,
to redio ni volumbe ang'o miyo ni piny? Nini mach orumo, ok ine kata koko mil. Oh, Eh. Emomiyo oling' aling'a kama. Eh. Oh, sawa jaoda. Ah. Hera ema duong'. Sawa.
Eh. Aneno ka nyaka jatich ruoth bedi sani wabedo. Don ise gonye thuol.
Jaduong'. To mi nyawa gi jatich ruoth kawuono luok aluoka kodi sande Don nyawa ise gi. gonye Ang'o thuolo. midwa ni limit nyawa jatich ruoth dalana ka? Ah, ah.
Jaduong' dong' aparo ni ne machieng' tigona thuolo maber kae kini anyalo biro sa madwaro gimoro amora iye na anyalo timo. An an aonge kod. Kosi dwani awe sa Ah, ende. jatich ruoth. ma- Dong' ing'e ni konyre jochiende u. dong' ing'e ni jochiende Weane- riyore mana ah, kuonde matindo weane kama. jatich ruoth. Weya weya gi kwe lemna lama maber aringa ng'i ane gima nyawa gire. Dhi tuga jua ir jodongo kacha. Ah, mago to ing'e ni jodongo ma pachgi tinde matuga jua. Eh. Koro an pacha ok tin ka jodongo matugo ajua. Koro gima en niya, Ah, dhi go wa draft.
draft, eh, Eh. mano go kiwuoyo. Ah. To koro kago draft mochama nyawa gire. Ah, onge Jati ng'ama- ruoth lemna onge- kichama. onge Aya, ng'ama sani kigo ga sani. draft. Ang' Tim ilos gimoro amora kanyo. Ai ted maber aduogo nyawa gire jaoda. Haya. Eh, udong maber.
Sawa.
Aya.
Otel ni kik iduog peyo.
odwa yie odwa yie ya wang' cha nonyisa ni odwa meto na odwa meto na ambe wang' na me amedo ne An sange an e koro an e nyieke madwa bedo e ot ka. paro nyisa ni ne wuon marwa Isemiya nyaka mano wach ma we aketa aketa muma ni e ot ka. Aduogni.
Jumapili osekochopo kon dhi skul asumbia joka mi oriti. Ai, nyagiri imora ga samoro Dong kata an be Ana- mora ga. ana wan hera ma ka wan gie kanisa kocha kar hera nyaka ka wabiro dala ka Hey. Jumapili osekochopo kon dhi skul asumbia joka mi oriti. Ah, ah, wiyo wil gi wero moro ni rembo Aluongi rembo. Koro in e rembo na sani, iwinjo? Mano nyagire, kama ne ng'ani ogolie, noninga mond kono. Sani de koro an kodi dala kocha. Dong' ji Sani de koro itedona. Tapenji, isetieko ma luoko dakika ni? magi to nasetieko.
To kiwegi kanyo u mondo mi wa- wagire kapok ng'ayo chando duogo ya. Tim achiel ariyo adek.
Hey, Wadonj, wadonj. wino wil. Oye. Rielo nding ane matin. Ai. Eh, Nyagire, nyagire, nyagire. Nyagire. Eh. Eh, penjo ber koda yawa. Nyasaye oninga med ma tiyo tijene. Ai. Hey. Kore. Ani kochopo tiene. Ai. kogiko tieno nyagire kogiko tieno nyagire kogiko tieno ati pugno dong maber dong nyaka pugno maber awinjo kowuoyo ah, maja weri godo maja bolo maja bolo kaka nodhi e draft cha an iwuod dala sani gano tiklo

Abiro kiwacho ni gotieno. Macha Adhi gotieno.
ago piny Oduo, matin. odhi duogo gotieno. Oh, Eh.
sani koro mar angaya.
Jumapili osek. Tiringa ng'o wuon nani? In wuonani oduogo gotieno. Awo. Riu waneno. Gaka mubaye ka. Jaduong' Asali. Kiki nega. Ah, iyo maber.
Ariyo. Nende riyo.
Oh. To nidhi oko matin. Nadhi oko matin.
Oh, amba seduogo nyawa gire. Eh. Taki dai siemo na jati ruoth kama chon nitie. Kama chon nitie donga ni. Jati ruoth ne siem na jati ruoth kama chon nitie piyo piyo. Agire ni wunda. Ah, ah, nok ni wuonda.
Kika chaka ni wuondo nyawa gire dala na ka gi kama cho. Nyogie bianeka. Nyamumba, nyamumba, ok aduog kon. Bianeka mondi.
Eh, Isetiep sip siemo ne jatij ruoth kama chon tie. eh, Eh.
asesiemo ne. To bianeka matin adwaro uny penji gimoro. Ing'e gima timore nyawagire. Eh, Gimomiyo aluongi ka a, apani ing'eyo. Inyiero koda, ang'o ibuonjo tata mor. Ibuonjo. Donge ibi mor an be amor. Donge iwacho ni abuonjo kodi to imor. Wakete gini piny nyakalondo. Ing'e gima timore nyawa gire madwa napenjie ma sort. Eh. Kisungu wacho ni sort. Adwa na cut short cut. adwaro penjie nyawa gire ok ber ka saa te ago koko kata ni ang'o jatich ruoth aneno kuwerorugo sana Eh. to gimoro chicha ka sama biro ni ilwoko lewni law achiel achiel achiel cha pok nitieko lwoke ang'o miyo law cha giga kaka nawegi cha ipani napimi in ema asebedo ka pimi dalana ka Ni ang'o miyo herawa kodi nyaka ne jatich ruoth bedi sinde kata kwa ichwade gi nyundo ok idwa miya mon omon Ang'o matimore kodi in nyawa giri? Kwani ok amiga.
Nyawa giri, Ah, ah, apenji ok niya, amiga. jawak tich ruoth ni da, nobiro dak dalani chuth koso en ang'o? Dong mano wan e jumb lemo dong sa. Apenji Dong niya, unanena nyawa kwaya giri kae. ling' ane, Eh. ling' ane. Jatich ruodhni obiro dak dalana ka chuth. Ah ah. Mm, odwaro nang'o? Guma dwaro to onge. Ang'o miyo nyaka obi to herawa mar kod dok piny? Kata obedo ni wan gi kue, awuok adhi pi tich pile pile to Herawa kodi dok piny. Ang'o miyo? Dalana ka. Nyawagire, ing'e ni nyalo miyo athink gik mang'eny e pacha mineno ni Kaka. gika sande ka. Ineno gika ka? Ng'i kacha cha, ng'i sama wuo kodi. Ineno gika ka? Eh. Kaka ne gibedono, kanye ma pod gibede? Ni uluoko. Adhi tich mago maduogi. In ema napimi kata key moro mana dhi ng'iyo, ing'e ni onge.
Koro ni anyway, donj ot. Anyway, aonge weche mang'eny to mm, gimitim ma kanisa luoko. gigo oseluoki.
Okay. Eh, Machielo law jatich wuon. eh, Okay. To daya donjo od nyawa gire. Kaw gika ipik ot. An aonge kodi weche mang'eny. to jatich ruoth mobudho abudha ni ang'o motimore yawa? I- wadhi ang'i yani. Jatich ruoth.
Hello.
Hey, Eh, Jaduo, na nanyisi ni ayudo ka chokare ni konyo mama chiegni ka. Eh to ber. eh, Koro ing'eni sweet sweet ma tiwo le chogi kimiyo Eh. ng'ato nyalo budho. Eh to miluoro rima koda ni chich ikone koda. sweet moko Moko mar ochere miketo gi. a- Oh. Ayudo ka oketo chono dung ma. kisungu wacho ni kia ni perfume eh oh ma, perfume. perfume Ah. mane kaka kisungu Nya- chwade Nyagire seche ma awuok sha. Awuoyo kodi matin. Lepa lepa dong yot kanyo. Wawe gi nyagire. Okay, mina nyawa gire gini. Kaw gino.
Tapenji nyagire. Eri juu. To kare in ichaki. Yes. In Maneka. ichaki. Iwuonda ni obiro. Ne Ah, awacho ma- ni macha mane ok nowinjo, kawuoyi macha matin. bolo. Aonge kodi sisa miketo. Ochich.
Nyawa gire.
Eh. Timbe mutimo iwacho nyaka e mbele na ka. Itimo Awacho. kendo iparo ni a.

nachiko bet moro ka ipani Arsenal nya dhigo Manchester To kia tim Arsenal ka. aneno ka Gor Mahia be Nyagire biro pok ka liet inyise ga. Kaka Arsenal cha. Nia ne ka ok e wang' ni Gor Mahia dhigo Chelsea aneno ka miya od madongo ka Eh, eh, eh. Kata tim moro miluongo ni Nyamum FC cha. Dong ng'e ni nyocha ogoyo. anyway kata ka owino FC be nyocha aneno ka biro maliet Eh, ne gigo ineno nang'o Man U. nyawagire konya uru ka A place gi nie. Donge aneno ka gidhi tugo mana maber. Oh. Eh. Eh. Koro. Eh. Ok wa oh. kow jatich ruoth mondo aduoge. Ohero bol.
Eh. Eh, yaw nane gini jaoda. Ng'e ni Utem uduoge chon. Ing'e ni piny sani rach. Bol matinde ema imiyo ji second half mabor ano wada. Piny tinde rach Sabano mineno ni. ruma ruma ne tadhi konya gire kaduogo. Mm. Eh, Ok wadhi siko kono. Bol Okay. koruma ruma ne twaduogo. We ane o place na bet ni. Ing'e ni an magi gik matinde wachiemo kaka jodongo. Eh. Eh, yani avieta be aneno ka bi. Onge nyaka vieta. Ah, oh, Nege eh. bro ni. Magi joma no- no- nokedo ni- Aya, karu- ma- magi joma ute- nokedo ni bro tugo nini. Avieta.
Ne ut- utemu duoge chon. Eh, piny sani rach. Nyawa gire jaoda kik iwe aweya gi paro kamano. Aya. Hey. Ngima ema duong' mama. Hey. Hey. Adonje e ot owada. Ngima ema duong' mama. Hey, mano ng'a? Ah, ma ma mano osiepni ma ma ketho. Saa achiel sani to mano ng'ama gona dhoot sani no. Nyawa gire. Ya ya ya Ma- ya. Mano nyawa gire koso pa jatirwo.
Ma ok nyawa gire. Oh, Ah, haya.
Tidhi nade jaduong'?
Adhi maber. Ah. Mana ang'o mirwako e wang'ino? Ah, Kuong ilony gi mina nikete wang'i no. ya alonyo jaduong' alonyo. Oh, Mama. Omera wuod osiepna kare mane in. Mane mana. Baba wing'e ni waluorore go. Ing'e ni yani gik mina ni urwako matinde jo bel piny. Yes. Gik mina no jenzi rwako e wenge gigi. Mm. E mar wenyo jodongo ka wan kama. Ah, mos ahinya mos. Eh, Koro, eh. gima otimore ka jaduong'. Ang'o? It ing'e ni in koponi biro to ang'e ni in ga gi good news moro. Mm. In ing'e ni baba un waherore go. Atras wuoru seriously. Kamano. Dau nyo, nya, iluongo ni dau, dau chi iluongo ni nyakia kure. Nyakisi. Dau nyakisi. Mm. Dhako mane fine ma ing'eni matin to nakawo dau. Ah. Matin to nakawo dau. Mm. E, to nitie Benjamin dau moro kanyo be nwatemo seche moko nwawuothogoga ne dhako ma fine. To Mama Ucha ongima. Aonge ma. Oonge weche mang'eny sani. Aonge weche. Nyocha osiko kothago babau ma Ane. osiko thago babau. Ah, ne gise solve case no Oh, ma gitii. mama uno be dhako ma kaka ineno sani an be jaoda sa ni ne giwuok ni gidhi e bol. Koro mane wach mokela ka Eh. jaduong'. Min odi cha ha sama na yo. Lenga ne Kisumu. akuonga penji gini mondi. Mm. Kwaru ngima. Ah, gongima.
Nyocha awinjo ni o- o- odhi otimo okia nang'o kocha cha. Nyocha awinjo ni otero otero nyakware wuoth ni en ema odhi sembo ne dhok. Ing'e ni kwarur kanyo to okoso ne ji nyi- nyikwa jo- joma dongo ka wan. kama. Ah, Dong kanyo to Ere kaka noketho. kwaru ng'ama ng'ongo nyalo bukore tiwuok gi nyikwayo Mm. ni kwaru ng'ama ng'ongo wuok gi nyakware ni odhi sembo ne nyakware dhok. Mano wach mok ber. Dwarore ni abi ayude. Ibi nyise ni jaduong' ni dware. ka adhi kone Koro nitemo nyisa gimoro wuoyi matin maber. koro Mm. nate na sama na travel ka yo Kisumu Wachane matek awinji.
sama na travel ka yo Kisumu Eh. to aneno minodi Ine- aneno minodi gi Hey. ng'ato ka koro ng'acha to nok ang'e ne en ng'a Orwako lewni aila mane?
ng'acha norwako shati maratong' kama Hey, gi long sati maratong'. Mm.
Yo Kisumu.
yo Kis- yo Dunga beach kocha cho koro Mm.
Koro mano ediera ni nikech koro an nang'e ni minwa no nika nikech an macha chalo minwa. Eh. Eh. Inene kochal nang'o? Donge Ang'o ma ruenyi ma en? koro Mm.
kuma ne gintie ah, koro na, na aromo kodgi kono. Mm. Girwakore aneno maka gisuore. Gisuore E- gik e moko beach. ma chwo winyore ka, ma kata Eh. iluongo nang'o? Un ung'e ni joma Gen Z ung'eyo gigi. Mm, Ne gine andorro cha momi riembe picha kamae. Gisuorego.
Eh, Gin ma- gi nyieno. Eh. Ineno koting'o gimoro machalo buk kama. Mano. Muma. Mane Negi in go? en. Eh, ema nani simba we ot datango ni namako Picha nyaka mane video. igoye? Namako video nokago picha. Hey, Namako nyaka video. ya Nyasachi la rumo.
Madonga an ang'e ni en gi Abedo information gi jatich sama. ruoth, Eh. ineno wuoyi matin. Ma to gima dwa nanyisi un joma kije agency gi, ang'e ni un unyalo konya e kuondegi. Yeah. Ing'e ni wato tinde wati, dho mon mineno tinde wanyuo matindogi. Mm. oketwa jodongo gi wabede gi kwe momiyo ni neno ka pako ni dawu suplenya Yeah. nyocha amba bukora nyuomo moro ka ni suplenya nyawa gire ma kori nani romo gono Mm. leny gi chuo ji e gweng' sani ero odhi e leny nyaka gi jatich ruoth Eh, jotich ruoth gi- to ketho ne ji koro pasta atim pasta nang'o yawa atim jatich ruoth nang'o nyasaye koro ma adhi adonj kure Kar mondo mi abed gi kwe e dakna to kama obiro lemona bende chako kethona kwe e dakna. Koro mano gima dakoni Koro in jaduong'. ere ah, advice minyalo miyo ja- Advice manya wuoyi miyi matin?
Mm. en mana ni weyane ka giseduogo Mm. to kik irap kodgi chak achaka gi mirap kodgi to Mm. kik itergi malo Kik itergi ahinya. matek, kasto Eh, ibi.
kasto abi Imany del moro ma fine.
eh in- Kasto abi Mm. mondo koro kotemo pingo Mm. to anyise ni ah donge en en magi magi ma as donge en ali en- matin to amiyi foundation eh omer wuoyi matin ah, kisak feed mission Yeah. amiyi gweng' amiyi gweno donge mano ber.
jenzi kando Alu- ah, jenzi kenya Aduoko erokamano jaduong'.
jenzi ing'eni un joma jenzi uriekga Mm. wang'ni emomiyo nutemo matek mugologa chagwa e telo Donge ne chuno.
wang'ni un joma aherouga un joma jenzi Mm. kele kwe kotamo jatich ruoth moko igolo gi del Yaye. Aya yawuoyi matin. Sawa, erokamano. Watim ninda tim ritogi ka ginyalo biro. Sawa erokamano. Aya. Aya. Mosna kwaru. Aya. Mosna dau. Oriti. Mosna mamau. Ber. Ruoth obed kodi wuoyi matin. Mos dhi chopo negi. Aya.
Sawa dwoko erokamano.
Aya ichop maber.
Aya. Hey. Yaani suplena nyawagire sani osechako leny gi pasta. Lingane. Wach bol ni ang'o miwuoye sate bolo?
Kendo ngadhi watch ball yawa.
Jaduong' to bende. Jaduong' ichakori nang'o no yawa? Jodij ruoth.
Gotieno ni. ah.
Kata obedo ni pasta unu lemo sadi. Jaduong' lemo onge Ling' sane. sama awuoyo kodi. Jaduong' lemo onge sane. Lemo inyalo lemo kata mana sama idhi oko maduong'. In in Sama sama oninga inyalo time lemo. chwade gi nyundo alose kata dake. Sama oninga time alose kata ruache dakna to in ling'. Uwuok gi chiega ibayo go oko. Sani oneni mana bich yoruma. Adhi e kanisa. Yawa gire. Mokwongo gik miwiche dhogi go gin ang'o?

Kare Jaduong'. Arsenal madhi gore en mana bayo kindi gi nyawagire. Jaduong' ing'e ni kata ka ng'ato Ling'ane wuotho to jatich. mano gi bayo. Ing'e gima timore jatich.
Moko tiwacho to ja- nya- ja- sani uya kure. Dongo aya e wach kanisa. Uya e wach kanisa.
Eh. Mokwongo wiyi ok ti kibagni ni wuok nudhi neno Arsenal. ne nyaka sani kaka Wa- nobiro nwa- dalana ka nwatieko sani ne mpi- kaka ochwe nwatieko mpira saa achiel Saa twa- achiel. twadhi e wach lemo In- bende u- u- lemo bende ubede Eh. iparo ni ng'ama miya hera gotieno ero ni udhi udhi unindo kono Kan- Suna. diere ka ng'ama miya hera Suna. in abiro luongo ni donge ne- riseyudo kweson rita dakika di

Eh. Wacha wacha. Apenju sama nakalo udunga abich kucho macha ne tie ol. Kanu bede anduru. Mwalo kanyo. Ana ne ol. Ah ah jaduong. Wayane wa solve Moro gini. ni nyalo neno kwa Ling Kwa sami donjo. wuoyo we bedo dhako ma Apenj. wang'e chikore. E tie mach dunga abich jaduong Ne. naneno gi Mera maber. ne ne.
Chik wang'i Ere ka. evidence mane wacho ni ni Awacho ni neno? chik wang'i ka.
Ere evidence, ere evidence.
Evidence. Eh. Evidence ema idwaro. Eh, Kar evidence adhi omoni. Ne.
Iwe ni bere bere. Ne Nasa- wagire mang'a. Don naseoro ni nyaka Ng'ika joduo. mang'a. mano a. Mad ma in ne jatij ruoth ng'ika. Mang'a. Iparo ni riek. Sura- sura- Ichamo chiemba maloso. Sorano to chalo mara. Ne. Omera we matin. An wach tich ruodhi naseketo kando. Anyalo limitie tok sa. Jenzi, Yeah. turna del moro ma fain ikelna. Eh Nyasaye, kama kaka ni Tur del ma fain ikelna. Kama kaka ni wewe Yesu Nyawagi. mogur, kawuono idwa gura ka. Nyasaye Nyawagi e konya. chini. Ani konya Nyasaye, jaduong' ok achak anuo.